Tuatahi, e mihi ana ki a tātou kua whakeemi mai nei i runga i te karanga o te rā. E tautoko ana i ngā mihi ki te Kīngi Māori, a Tūheiti e noho nei i runga i te ahurea o Tapu, ōna mātua tipuna, tae noa mai ki ngā tini tipuna o Tāmaki Makaurau, tae atu hoki ki a tātou kua tau nei i runga i te karanga, ki a koe Tīmoti. I uhia te tā ki runga i a koe i tēnei tau. E mea nei au, mai te wā e tūtaki au i a koe i te mea i te huinga rangatahi i te tau 84, tino whakapono au kua tā kē koe. Hoi anō.
Tēnā koe. Te Wharehuia, Ka nui hoki te mihi ki a koe i roto i ngā tau, ngā kōrero, ka hoki ngā mahara ki te tau 2012 i whakawhiwhia e Te Taura Whiri te tohu oranga angitu ki a koe mō mahi rangatira mō te reo Māori. Timoti, tū whakahihia mō tō tao whare, Te whare nā hau i whakaarake. I mea mai ētahi kua kore kē he take o Te Taura Whiri e mea nei au, e kao. E kao. He wāhi rangatira tō Te Taura Whiri i roto i ngā mahi. Nā hau tonu te tūāpapa, ana ko au kei te whai noa iho i ō tapuwae. Nā reira, mihi atu ki a koe. Tania, Nā hau te karanga, nā koutou tonu te karanga. Kia ora rā. Nā reira, honore nōku te tū nei te kōrero atu ki a koutou mō tōku whare te Taura Whiri i te Reo Māori. Nāianei ngā upoko kōrero o taku kōrero, te tuatahi he mōtika nō tātou katoa te reo Māori. Mō te Māori, ahu mai tērā i te Tiriti o Waitangi, mō tauiwi, ahu mai tērā i te ture mō te reo Māori o tērā tau. Tēnei mea ruto, kua 30 te pakeke o Te Taura Whiri. I roto i aua 30 tau, he aha ngā mea mau i a mātou, ngā āhuatanga mau i a mātou e anga whakamua ai te kei o te waka a ngā rā hāreke nei? Ko tētahi, e kore taea e te Māori me tōna kotahi te reo te whakaraua. Me hou katoa mai te motu ki roto. Ā, ko tētahi anō te wāhanga ki te rangahau. He aha te wāriu o te rangahau? Ki te kore mātou e mōhio, e, e, me pēnei kē taku kōrero, he nui ngā whakaaro pai o tēnā, o tēnā o tātou. Engari mā te rangahau tonu e taunaki mēnā he painga, ā, kāore rānei he painga o aua whakaaro. Ā, ko te reo Māori hei, hei kaupapa he, ā, matua i roto i ngā kura, herea katoatia ngā kura, ā, kia ākona ā rātou tamare, ā rātou tauira, ā, i roto i te reo Māori ki te kōrero Māori rānei, ā, tērā kōrero nō, nō nānoa nei, ā, i puta. Nā, ko te, te mea whakamutunga, ko te reo Māori. hei whakawhenua i a tātou, hei whakakotahi i a tātou ahakoa Māori mai, Nihao mai, Pākehā mai, wai ake rānei. Na tīmatau i te mea nei, koinei tā tātou e whai nei, nē, ko te whakarauoratanga o tō tātou reo. Anei ētahi mea i tīpakohia nei e au hei whakaatu atu ki a koutou i tēnei rā i roto i te reo Pākehā. Ko te whakatō ki roto i tētahi mea he ora hou, nē? Nā, ko te Language Revitalisation e kōrerotia nei i roto i ngā whare wānanga, arā, kei reira. Nā reira, i tīpakohia ēnei ki au, nā te mea, koinei ngā, ngā he pai ki au, koira noa iho, he pai ki au ēnei āhuatanga. Nā, ko te reo Māori hei mōtika nō tātou katoa, ahakoa ko wai, ngā tāngata katoa e noho nei ki tō tātou whenua. Ko te Tiriti o Waitangi. I te tau 86 o tērā rautau i noho te Taraipiunara o Waitangi ki Waiwhetū marae ki te whiriwhiri i te mea te kerēme a ngā kaiwhakapūmau i te reo Māori. Nā reira i puta i reira ko Te Taura Whiri, Te Ture mō te Reo Māori tuatahi o te tau 87, arā, me tēnei mea he mōtika nō te Māori kia ākona ki tōna reo. Nā, nō tērā tau i whakahoutia te Te Ture mō te Reo Māori. I reira hoki e me horaina ana ngā āhuatanga e pā ana ki te mōtika o te motu katoa ki te reo Māori. Nā reira au e mea nei, ahakoa te ngā kōrero a ētahi o ngā tāngata o Tākau, pērā i te David Witherow, Gallagher, a wai ake, wai ake, Ka hoki au ki tēnei e mea nei he mōtika nō te motu katoa ahakoa ko wai ki te reo Māori. Anei, ko te wāhanga tuatoru o te ture e mea ana ko te reo taketake o Aotearoa, ko te reo Māori, he taonga nā ngā iwi me te iwi Māori huri noa, ā, he reo e wāriutia ana e te motu katoa, ā, he mea, he, he reo mana, reo mana nui o Aotearoa, te reo Māori. Nā, ka whakaara ake te ture i Te Mātāwai hei māngai mō te iwi Māori i roto i ngā mahi whakarauora reo a te Kāwana. Ā, ka whakatūngia hoki te Whare o te Reo Mauriora. Koinei te mahi tahitanga a te Kāwana me te iwi Māori ki te whakarauora i te reo, ā, ka tīni hoki te wāhanga ki Te Taura Whiri, arā, ko te mea ko te ārahi i te whakatinanatanga o te Maihi Karauna te rautaki reo Māori a te Karauna. Kāre nō tērā kia oti, kei te kōrerotia tonutia, ka mea au, ē, ka mea ētahi nō te Taurawhiri te hē, engari e mea nei au nō te Puni Kōkiri te hē, nā te mea, ē, nā rātou, ko rātou i tohua e te Minita ki te whakawhanake i te, te, ā, te Māhi Karauna. Nā reira, tāria tonutia te Māhi Karauna. Ā, ko te wāhanga ki te, te mātāwai, ā, he, he aro nui ki ngā mahi a te hapori Māori. Nā, ko te wāhanga ki te taura whiri, ā, he mea, he, he titiro ā-motu, nē. Ngā kaupapa ā-motu, ā, ko Waere New Zealand, ko Aotearoa whānui e korotia nei, nā, ko ngā tari kāwanatanga ērā, ē, ko ngā, e, ngā kamupene, ngā pakihi, tae atu hoki ki ō tātou hōtauiwi. Nē? Koina te wāhanga ki a au, ki a, ki a mātou tonu, he whakatairanga i te reo, ā, ki Aotearoa whānui. Nā reira, he aha te whawhai e whawhai nei tātou, nei? Koinei te mea te, ā, te whakarāpopototanga o ngā tatauranga e pā ana ki te reo i roto i ngā tau. Ana, kua heke haere mai te, ā, kei te kite atu, ā, ko te kahurangi, ko te mea, ko te, ko tauiwi tērā, ā, tāheoi, ko te kākāriki, ko tauiri, ā, tauiwi tērā, ā, ko te kahurangi, ko tātou tonu. Nā, i roto i ngā tau kua heke haere te ōrautanga o te Māori e mōhio nei ki te kōrero Māori. E mea ana, e mea nei e mōhio ana rātou ki te kōrero Māori. Nē? Nā reira kua heke haere tērā i roto i ngā tau. Ki te tekau mā tahi orau, ā, i tērā o ngā tātauranga nui. Tētahi anō, koinei e pā ana ki te mea, ki te, te waiatatanga o tā tātou waiata e Ihoa, God of Nations, nē? Ā, ko te waru ōrau o neho, noiho e mea ana, E kao. Ā, pōti katoa pea rātou kia, ā, kia Winitana i te mea. E te pōtitanga kua hipa, ana ko te 36 o rau e mea ana, a, āhua pai, kei, kei runga au i te taiapa, ana ko te, te tokomaha o ngā tāngata e whakaae ana, āe, me waiata tā tātou waiata i te reo, i ngā reo e rua. Koinei tētahi kaupapa, ā, kua roa nei e mea, e tohe ana, nē, ko te, te reo Māori i roto i ngā, i ngā kura, ngā kura katoa. Ngā tekau te tekau mā whā orau e mea ana kāo. Ko te whā tekau mā ono kei runga i te taiapa. Nā ko te te whā tekau orau e mea ana āe. Nā reira kei te piking haere e me kei te me kei te pai a ki te te e o Aotearoa whānui ki te reo Māori. ā, me tiro, me titiro anō hoki ki te, te āhuatanga ki ō tātou kōhanga. Ā, kei te rohe o te, te 400 ngā kōhanga. Toru ōrau o ngā tamariki Māori katoa e haere ana ki ngā kura, ngā wharekura rānei. Ahakoa te eke panukutanga o ēnei tamariki, o, o te hunga tamariki nei, ā, i roto i te kura. Ā, e rima noa rau orau noa iho e haere ana ki te reo rumaki, pērā i aku tamariki, nā ko te 22 o ngā tamariki katoa kei te kura tuatahi me te kura tuarua e whai wāhi ana ki te reo Māori. He aha i mea i puta i a au ēnei kōrero? Mēnā e kōrero ana tātou mō te 21 orau e mea nei, o te Māori e mea nei, mōhio tonu mātou ki te kōrero Māori, Ka kite koe ka heke haere tērā ki te waru orau ki te haere tonu tātou i runga i te huarahi o ēnei rā. Nā reira me tīni. Nā, ko Te Taura Whiri i whakatūria i te tau 87 o tērā rautau. Nā, ko te aro nui, ko ngā hapori Māori, Ā, i taua wā rā, i piki, i heke haere, nā, nō nā noa nei, i heke haere te tokomaha o ngā tāngata mō hēnei ki te kōrero Māori, me, me taku pātai mēnā i eke panuku mātou. Ā, e mea ana ētahi kāo, kāre kē he take o Te Taura Whiri, engari ki au nei, kua takoto te tūāpapa mō ngā rā e haere ake nei. Te wiki o te reo Māori kua hipa, koira te wiki o Ka me ētahi ki a au. Koira te wiki reo Māori o ngā wiki reo Māori katoa. Nā reira, ko te, ko ngā tohu reo Māori o tēnei tau, ana, pērā anō te kōrero mai ki a au. Nā reira, kei te, te tūāpapa, te tūāpapa nā hau tonu i whakatakoto, Tīmoti. Nā, kei te, kei te hanga whare tonu mātou ki runga. Nā reira e mea ana mātou, o Te Taura Whiri, me hauka tō mai te motu ki roto i te whakarauoratanga o tō tātou reo. E kore e taea e te Māori me tōna kotahi te reo te whakarauora. Tētahi āhuatanga i puta i a koe Hinurewa i tō tuhinga roa, ko te tokomaha o ngā tamariki mōhio nei ki te kōrero Māori, ki a rātou tonu ko te reo Māori he reo kōrero mō te marae, ā, mō te kura hoki. Nā reira, he aha ngā rautaki i tīni ai, e tīni ai ērā whakaaro? Ā, te kōrero a, a mea, a, a Ruakere, ana, me whakarahi ake ngā wāhi kōrero Māori, Ki a mātou nei o Te Taura Whiri, me wāhi kōrero Māori Aotearoa katoa. Koira te whai. Kei te titiro ā-motu mātou, kua mutu, ehara hoki i te mea kua mutu te titiro, te āwhina rānei i ngā hapori, engari ko te kī a te ture, ana ko Aotearoa whānui te aro nui. Nā, koira ko ngā mea, ngā tari kāwanatanga, ko ngā pakihi, tae atu hoki ki a Tauiwi mā, ki a Nīhao mā, Pākehā mā, a wai ake, wai ake. Ā, i tāpiri atu au i ēnei, i te hunga nei, ko ngā Māori ka nei mōhio nō hea rātou, ko wai rātou, ērā atu āhuatanga. Nā reira, koinei te wāhanga Pū ki te Te Taura Whiri i te Reo Māori, ko te whakatairanga i te reo, ā, ko te whakahaere pāpāho, ā, te tuku i ngā pānui pāpāho, ā, ērā atu āhuatanga whakahaere i te pāpāho, ērā atu āhuatanga katoa, ko te whakatū kaupapa, ā, whakanui i te reo Māori, arā, Te Wiki o te Reo Māori, Ngā Tohu Reo Māori me ētahi atu, ā, ko te whakawhanaunga atu ki ētahi, arā, i roto i te wiki reo Māori kua hipa. ā, i whakawhanaunga atu ki a Spa, ki a Vodafone, ki a Google, ā, ērā atu kamupene, kia hono mai ai rātou. Ā, ko te rangahau, kei, kei a mātou tonu, mēnā kei te hiahia rangahau i tētahi mea, ana kei te putu, puta tonu ngā, ngā RFP i runga i a GETS, ā, mēnā i hiahia ana ētahi ki te tono mai, ā, ko ngā ratonga reo Māori. Nā, koinei te pēpi i mahue i te motokā i te. te rangi wera, nē? Nā, kōrero atu au ki, ā, ki te kaiwhakahaere o tērā wāhanga, me whaka, me kaha ake tērā. Ā, kei te heke haere te tokomaha o ngā kaiwhakamāori, ā, kāore ngā kaiwhakamāori, kāore i te tino, ā, mātou i te tino tirotiro i ngā kaiwhakamāori i ia rua toru, rima tau rānei kia kite mena kei te, kei te tika tonu, kei te kounga tonu ngā, ngā whakamāori, ērā atu āhuatanga katoa. Nā reira, ā, he āhuatanga nui tērā kia mātau tonu i roto i ngā tau tata e haere ake nei. Nā te mea he maroke taku whakatakoto kōrero, anei tētahi pikitia hei whakaratarata i a koutou. Ā, koinei, mai te, koinei te hīkoi whakanui i te reo Māori, ā, o tēnei tau. He kaupapa whakatere i te wiki, kia aro mai ai te ao, i reira me a Sky International, News International, Al Jazeera, Radio Ngāti Porou, tae katoa mai rātou ki te mea, tuku pūrongo. Nā reira, ko Te Wiki o te Reo Māori, koinei tētahi o ngā ngā kaupapa i tohe ai te poari i tērā o ngā hui poari. Nā reira, ko te hunga e tino tirohia ana e mātou i roto i tērā kaupapa, ko te whā, ko te, te whā o ngā rima o te iwi Māori ka rere mōhio ki te kōrero Māori. Ko te 99 ira kati whā ōrau o tauiwi ka rere mōhio ki te kōrero Māori. Nā, ko ētahi o ngā, ko ētahi o ngā āhuatanga o tērā rōpū, ko ngā tamariki kei roto i te mātauranga nohinohi, ngā tamariki kura, ngā kaiako, tae atu hoki ki ngā mātua me ngā kuia koroua. Nā reira, koinei ngā kōrero matua i tukua atu ai e mātou i taua wā rā. Ko te reo Māori he reo mō Aotearoa katoa, kei tēnā, kei tēnā tāna mahi hei whakarauora i te reo Māori, Ko ētahi ka hau atu ki te karaehe reo Māori, ko ētahi ka whakatenatena noa iho i ā rātou tamariki kia haere ki te ako, ērā atu āhuatanga. He whakangahau te reo Māori, harau ki te mea he iwi pākaha tātou, nē. Ētahi wā ka kata, ētahi wā hātekēhi te kōrero, ērā atu āhuatanga. Engari ki te tiro, te tiro koe ki te mātakitaki koe i te tīwī, pōhēhē koe, koe he iwi riri te iwi Māori, he iwi haka i ngā wā katoa, he iwi karakia rānei. Nā reira, kāre tātou e whare ki te unuunu, nē. E, mā te hapori tonu e whakaora ai te, e, e ora ai te reo Māori, mā te kōrero, mā te tika o te whakahua i te reo Māori, mā te whakamahi i ngā kupu ruarua, e mōhio nei ētahi, mā te kōrero Māori ngā wā katoa. Koinei ngā, he, he tino āhuatanga tēnei. Mōhio tonu ētahi ki ngā, ngā kupu māmā. Pēnei, pēnei te mea i te kai i te puku, Kia ora. Ana re, i whakatenatena mātou i a rātou ki te, te whakaputa i ērā momo kōrero. Ko te, te ako me te kōrero i te reo Māori, koira te whakatinanatanga o tō tātou Aotearoatanga. Nā koinei te mea te takohanga mai a te Kaunihera o Pōneke. I pānui rātou, ana, e here ana rātou ki te reo ruatanga i roto i ngā tau e haere ake nei. Puta i ēnei kōrero i te koromatua Justin Lester, ahakoa rangatahi tērā tangata, āhua pakeke ōna whakaaro. Nā reira ki te Wiki o te Reo Māori i te tāone katoa i nei momo tohu, kei wareware i ētahi ko te Wiki o te Reo Māori tērā. Nā reira, koinei ngā tino āhuatanga o tērā, ā, ko te hīkoi whakanui i te reo Māori. Ko te tokomaha o ngā tāngata i puta, he Pākehā. Ā, moana i te reo Māori. Kei whea ō Māori? Ā, koirā. Ā, Katerina, tēnā kōrua. Ā, te mea, te pānuitanga a te Kaunihera o Pōneke, ana, e, e, e here ana rātou ki te reo ruatanga i roto i ā rātou whakahaere. Ā, te reo, i puta te reo hei kaupapa kōrero, ā, mō te pōtitanga nui kua hipa. Ā, i, i mea, i titiro mai te ao, i aro mai te ao ki Te Wiki o te Reo Māori. A Al Jazeera, Sky News International, ērā ahu, ērā tū kamupene. Anā, ko ngā māngai mō te reo Māori, ko Jack, Jack Tame, Haki Tame, ā, me Jennifer, tēnā koe Jennifer, ā, Portia Woodman, ā, Me Stacey Morrison. I pātai mai tētahi ki au, Ko wai a Portia Woodman? Tērā. Ā, koirā. Tino, tino wahine tērā a Portia Woodman. Nā, ko te, te, te whakatairangatanga a Spark, he nui anō te iti. Me, te, me ngā pani kuini, ngā pani kuini a Tukurau. Nā, ko kore e pou tāpeta ināianei, ko Tukurau te, te ingoa. Nā reira, koinei katoa ngā mea, ngā āhuatanga papai ki au i puta i Te Wiki o te Reo Māori. Nā, koinei ētahi poi Pākehā mau moko, moko ana, nē? E, engari kāre koe e mōhio, nē, ko wai te Māori, ko wai te Pākehā i ēnei rā? He, he, he Māori pēhea nei, kāre au e titino mōhio, engari pai ki au o rā moko. Nā, ko te wāhanga ki te rangahau. Nā, koinei, ki, ki au nei ko te rangahau te tūāpapa o te mahi a Te Taura Whiri. Ki te kore he rangahau kua kore mōhio e, e, e mātou me pēhea. He aha, ā, he aha te huarahi tika ērā tūāhuatanga katoa? Nā te mea ka puta i te rangahau ko te taunaki, nē? Ā, ka hōhonu ake tā tātou māramatanga ki tētahi mea, ā, ka whakaae i ētahi ariā, ētahi kaupapa kua puta, ā, he ārahi hoki i tā mātou whakarauoratanga i te reo Māori i roto i Aotearoa whānui. Ki te kore he rangahau, kāore rawa atu he tūāpapa. Ko ētahi atu mea i puta i te te rangahau, ana, tēnei mea. Ahakoa tō mea, tō matatau ki te kōrero, hara hoki te mea, ka pai koe ki te ako i te tangata. Koe tētahi āhuatangi i puta. Mai tētahi pito ki tētahi pito, āhua piki heke te āhuatanga o te kounga o te tuku i te mātauranga e pā ana ki te reo. I ētahi wā, kāre ngā Pākehā i te tino rata mai ki te mahi a te kaiako, nā te mea kei te pai ake te kaiako ki ngā mea Māori i roto i te karaehe. Mataku ētahi, kei hē, kei hapa, ā, engari ka mahara te tangata ki tō manaaki i a rātou, nē? Engari he take nui tēnei. Engari, mēnā he kaiako tino pai, ana, ko ngā tāngata ka akona e koe, he pai hoki ki te kōrero. Nā reira, me pēnei kē taku kōrero, me haumaru ngā akomanga reo Māori mō ngā ākonga, ki te kore te tangata e ako, e kore ia e kōrero. Tuatahi, Mēnā e kōrero ana koe mō te haerenga a tētahi ki te, uh, tana reo journey nē e kōrero nei ētahi, me tīmata koe i te ako. Ki te kore koe e ako, kāre koe e mōhio, kāre koe e kōrero Māori. Nā reira, ēnei āhuatanga, uh, ngā akomanga me haumaru. Ā, koinei kaupapa, koinei ētahi e mea nei au me noho ki te tūāpapa o te tuku i te mātauranga, ko te manaakitanga, ko te ako, ko te kounga. Nā, ko te ākonga, te tauira rānei, ko ia te manawa o te karaehe. Ā, ko ngā rauemi e hāngai ana ki ngā hiahia, ki ngā āhuatanga o te ākonga, Te wāhanga ki a mātou e whakapono nei, e pōhēhē rānei he matatau ki te kōrero Māori, ā, me tautoko ake. Taku, taku wahine, hōhā ia ki a au, taku whakatika i a ia i roto i ngā tau. Ka mea ki a au, My darling, kei te haere au ki te toa ki te hokona ngā kai. Ka reo i āta whakaaro, ka mea au, Kei te hē tēnā, my darling. Kāri paku rongo i te my darling, ka, ka rongo kē i te kei te hē. Nā reira au i rīria i roto i ngā tau. Koe, ā, nā reira, kua tīni, ā, kua, kua kimi atu, kua kimi au i ētahi rautaki hei, ā, hei tautoko ake i a ia. Nā reira kua pai. Kei te noho tahi tonu māu. Koinei te tokomaha, te maha o ngā kura. Me ngā, kei reira ngā ākonga e mea e rēhitia ana ki te ako i te reo Māori, i roto i ngā reo rumaki. Ana ko te 20, sorry, te 279 ngā kura. nui ake i te 18,000 ngā ākonga kei roto i te te rumaki reo. Koinei ko te te rua, te rua ōrau noa iho o ngā tauira katoa. Te nuinga he Māori, arā, ko te 53 ōrau haere nei ki te kura, Ā, i reira, ā, kei reira ngā mea, ngā, ngā ākonga katoa i roto i te, te reo rumaki. Ana, koinei te, te, te tokomaha o ngā tauira e mea, e ako ana i te reo Māori, ē, ko te reo Pākehā te reo ako. Nā reira, koinei te mea te wero kei mua i te kāwanatanga mēnā ka tīmata rātou i te 10 2020 ki te here i ngā kura katoa ki te tuku i te reo Māori ki ngā tamariki. Tata ki te 2000 ngā kura, ngā kura tuatahi, nui ake i te hāwhe miriona ngā tauira Ā, te mea te toharite o ngā, o ngā tamariki mai te tau tahi ki te tau waru, ā, ko te ono tekau. Pīki mahi tēnei. Na koinei ngā kaupapa i kōrero, ā, mātou i te taha o te mea, o te Tāhuhu o te Mātauranga me Ero. Ā, ko ngā, ko te, te tokomaha o ngā kaiako tuatahi, ahu mai rātou i whea? Hari te mea ka kapohia noa iho i te hau, me haere ki te kimi, me titiro rānei ki ngā kaiako kei roto i ngā kura, ki te waihanga kaupapa, e kaha ake ai rātou ki te kōrero Māori, ki te tuku anō hoki te mātauranga e pā ana ki te reo Māori. Ko te kounga tētahi, nā ko te tautoko i ngā kaiako tētahi, nā ko te marautanga. Pēhe tērā i roto i ngā kura auraki. Ko te mea ki te horapa haere i te kaupapa nei ki ngā kura katoa, ko te tautoko i roto i ngā tau e haere ake nei, me te tirotiro. Koinei ētahi āhuatanga hei titiro. Engari, ki te tika tērā, anei ki tā mātou matapae, tā mātou titiro, anei ngā hua. ka puta. Ko te rua rau mano e ngā mea, e ngā kaikōrero hou i tō tātou reo Māori i roto i ngā toru ki te rima tau. E mōhio nei rā mātou, tātou katoa, mai i te rangahau, Ko ngā tamariki kei roto i te reo rumaki, i roto i te kura kaupapa, e nui ake te eke panukutanga o aua tamariki i ngā tamariki kei roto tonu i te kura auraki, ngā tamariki Māori. Me tēnei mea, te wāriu a te iwi katoa i tō tātou reo i roto i ngā tau. Nā reira, koinei tētahi kaupapa pahupahu nei au i ngā, i ngā hui, ko te, te whānau o te reo Māori. Tērā pea, kei ētahi o koutou he ingoa pai ake i tērā, i tēnei te mea te whānau o te reo Māori. Engari he wāhi e, e mea, e wātea ana, puare ana ki ngā tāngata nui nei te aroha ki te reo Māori. Ā, he wāhi anō hoki, e whakaatu atu a tētahi ki tētahi, tō tātou aroha mō tō tātou reo. He wāhi e pai ana, e whakaae ana tātou, nā te mea kāre i whānau, kāre au i te mōhio ki tētahi tangata i whānau mai me te reo kounga rawa atu nei, whānau mai ngā pēpi, ana, i roto i ngā tau ka mauhāria rātou te reo Māori, ana, ka pai ake. Kāre kē he kaiwhakawā i reira te whānau o te reo Māori, nē? Kei ngā wāhi katoa, kei ngā kōhanga, arā, ngā wāhi, ngā kōhanga Pākehā, ngā kindergarten, play centre, puna reo, te kura, ngā kura auraki, te kāinga, me kei ngā wāhi katoa. E aroha nei te tangata ki te reo Māori. Ooh. Bro, I just turned it off. Sorry. Nā reira, he aha te tauruwhiri e mōhio ai koe eke panuku mātou i roto i ā mātou mahi? Sātahi rā pea, ka nui ake, tokomaha ake te hunga Pākehā, tauiwi rānei e mōhio nei ki te kōrero Māori. Kia kaua tātou e ohorere i tērā, nā te mea nui ake, tokomaha ake te Pākehā i a tātou tonu te Māori, nē? Ētahi wā, Ka whawhai te Pāremata i roto i te reo Māori. Tō tātou Pirimia he matatau ki te kōrero Māori. Kāre e mea nei G'day, engari ka mea kē ai Kia ora, tēnā koe. Ko te reo Māori i whakamahia i roto i ngā pāpāhotanga auraki. Ka akona te reo Māori i ngā kura katoa. He tokoiti. He tokoiti o tātau katoa ka nei mōhio te kōrero Māori, nā kua kore e mōrearea tō tātau reo. Koira e mōhio ai ko Eke Panuku te taurawhi. Anei, ko Pou tēnei, e kōrero ana mō kōrua. E kōrero ana mō te tamariki o tana wahine. Koira tāna i te mea. Koinei e kura ora nei. Āe. Nā reira, ko ngā tohu reo Māori, you know, pai te Māori, pai te pikitia ki te Māori, nē, koira i whakaatu ai ki a koutou. E, ngā tohu reo Māori o, o ngā wiki e rua koihipa. Ā, i riro mai i a Pou, tana tohu, Ē, mōna i takoha nei ki te, ki a tātou tonu, ōna kahanga, ōna mōhiotanga ki, mātauranga ki te reo Māori. Engari, tino pō tērā, te kōrero mai a ētahi. Tēnei te pikitia o ngā pikitia katoa ki a au, titiro ki te, te, te mea te tohu i mau nei te, te kōtiro nei. Engari, te kōtiro Māori, nā te mea e mea ana tana Tana tohu, Nō Whitināma ahau, I am from Vietnam. Nā reira, ko te, koinei kua tae ki te mutunga o taku pahupahu ki a koutou i tēnei ata. Nā, ko te, te kaupapa mō Te Wiki o te Reo Māori a te tau e tū mai nei, kia kaha te reo. Tēnei tau ko Kia Ora te Reo. Nā, mōhio te iwi katoa, te iwi whānui ki te, te tikanga o Kia Ora, mōhio hoki ki tēnei mea, kia kaha. ā, me taku tūmanako hoki, ka tika te whakahua i tērā kia kaua tātou, kia, kia kaua ētahi e kia kaha, engari kia kaha kē. Nā reira, e mihi ana ki a tātou, mēnā he pātai, ā, kei konei tonu au.